Ko árape ñamba'apóta oikóva ha oje'éva. Jahechakuaataína ko'ág̃a mba'eichaitépa oñemba'apo pe oikóva ha avei jaikuaáta oje'éva. Mbo'epyrã jaguereko upéicharamo oikóva ha oje'éva. Ñepyrũrã jehaipy mba'ekuaaveteha. Mokõiha jaguereko oikóva ha oje'éva. Ojehupytyséva. Jahechakuaáta hína ko árape mba'épa pe ojehupytyséva. Omosarambi jeheipy mba'ekuaaveteha ohendúva. Mokõiha ombojoavykuaa oikóva ha oje'éva. Mbohapyha oikuaa oikóva Ha avei oje'éva, Jajesareko ko'ápe ha jahecha hína peteĩ óga kakuaa he'íva hese tasyro. Maerãpa pépe jaha? Mba'épa pépe ikatu jajapo? Jahasérõntepa jaha? Térãpa ñaikotevẽramo? Jañandúramo mba'asy? Térãpa ñaneresãiramo? Peve ikatu jaha hína jajehechauka hag̃ua ndaha'éi katuete ñande rasy rupi. Ikatu jaha hína jajehechauka mba'eichaitépa oĩ hína pe ñande rete. Ikatu hag̃uáicha jañandúramo térã jaguerekóramo mba'asy michĩmíva hína. Ani okakuaáte, upéicha ramo jaha va'erã tasyópe ñañepohãnoka hag̃ua ha jajehechauka hag̃ua avei, ikatu hag̃uáicha ñame'ẽ pohãnohárape pa'ũ itenonde hag̃ua mba'asýre. Jehaipy mba'ekuaaveteha, pévape jahechakuaáta hína mba'épa jajapóta pépe ha mba'épa jaikuaáta hína pévare. Upéicharamo, pépe ñande rapicha og̃uahẽma tasyópe ojehechauka pohãnohárape, ome'ẽta chupe hína pohã omombe'uháicha chupe pe mba'asy oñandúva térã ma'erãitépa ha'e oñemboja hendápe, hasýguipa, térãpa ojehechauka semínte oikuaa hag̃ua, oñandúpa, térãpa noñandúi mba'eve. Ñande ypykuéra pohãñanánte oipuru va'ekue, ha'ekuéra ikatupyreterei pohãñana jepurúpe. Ikatúpa jakuera pohãñanáme añónte? Oĩ mba'asy ikatúva, ha oĩ katu jahámante va'erã tasyópe ikatu hag̃uáicha pohãnohára ome'ẽ ñandéve pohã imbaretevéva. Péva ndajajapóiramo ikatu mba'asy imbarete ñanderehe, iporãngo ja'u pe pohã pohãnohára ome'ẽva ñandéve, ha avei ikatu jaipuru pohã ñana ñamoirũ hag̃ua pe pohã ome'ẽ va'ekue ñandévepe. Ymave ndaipóri voi oñepohãno hag̃ua ambue rehendáicha, térã ndojehupytýi antibiótico. maymáva pe jerére ohañanárente voi ojerovia. Mba'érepa péva? Heta jey rupi oĩ tapicha ndohoséiva pe tasyópe ojehechauka, okáete ku okyhyjéva oñepohãnoka hag̃ua, térã oho hag̃ua ohendu pohãnohára ñe'ẽ. Aite ku ndohoséiva, ha péva jajapo vai jaha va'erã. Ñag̃uahẽva'erã hendápe kuéra, jaha va'erã tasyópe jajehechauka. Ikatu hag̃uáicha pohãnohára ome'ẽ ñandéve pohã ikatúva ñanemonguera. Aníke jakyhyje ani ñaguerotĩ mba'asy ñandeñandúva. Jaha va'erã ha ñamombe'u va'erã avei ñane pehẽngue kuérape pe ñañandúva hína. Ani jaguero kirirĩ ha kirirĩme okakuaa ñanderehe mba'asy. Ñamyesakã ñe'ẽ he'iséva, Chiã, mba'épape ikatúva ochiã? Ochiã ñandepyti'a, ikatu hyapu vai, upéicharamo hína jaguereko ñande py'ápe ñañandúva, omombaretéva pe mba'asy. Ha ndekatúi ñanepytuhẽ porã, upéicharamo jahava'erã tasývape. Ñana, ko'ãva hína pohã ikatúva jaipuru ñamoirũ hag̃ua. Pohã ome'ẽva ñandéve pohãnohárape, ndaha'éi pévante ikatúva jaiporu. Ápe jahecha hína pohã ikatúva ome'ẽ ñandéve pohãnohára, ha ha'e ome'ẽva'ekuénte ikatu ja'u, ndaha'éi ñandejeheguireínte. Ãva ndaha'éi hína péichante ja'uva'erã, ko'ãva ñaikotevẽ hína peteĩ Pohãnohára ohai ñandéve kuatia rehe ha ja'u pe ha'ehe ihaichaite, ikatu hag̃uáicha omombia ñandéve pe mba'asy. Pohãno. Iporã ñañepohãnoka. Mba'asy ñañandu'imíramo jepe, Jahava'erã ñañepohãnoka ani ág̃ape ha'e haguéicha michĩ ha upéi okakuaa ñanderehe pe mba'asy. Ha jaju upe rire ja ñandetapykuéma hi'ã ñanetenonde upevarã jahava'erã tasyópe. Oikóva ha oje'éva. Tavira jaikuaáta hína mba'épa pe oikóva ha mba'épa pe oje'évante. Jajesareko porãke. Jahechami umi pohã jaiporúva ñaipohãno hag̃ua grípe ha pyti'ã chiã. Ko'ã pohã omongu'e ha oity katárrope. Maytevapa hína péva, malva poty, amba'y, manzanilla, urusu he'ẽ ha borrája. Ko'ãva rembopupu porã va'erã oñondivepa ha péva remboy'u chupe, ikatu hag̃uáicha oipytyvõ pe pohã ome'ẽva ndéve pohãnohára, ikatu hag̃uáicha oipytyvõ mbarete hína ijyke rehe ko'ã pohã ñana. Aníke nde resarái, malva poty, amba'y, manzanilla, urusu he'ẽ ha borrája, iporãmi hína pe katárro jaity hag̃ua térã ñamongu'e hag̃ua. Pe manzanilla ikatu voi rejapo avei pe nebulización, péva hína rembopupu ha upéi remotimbópe nde rováre. Upéva hína iporã ikatu hag̃uáichare mongu'e pe katárro he'íva ha ñande reko asýva, ani ñanetĩchiã térã ñandepyty'achiãmba upe rire. Tembiapo mokõiha jaguereko ñamoĩ a añete ramo ha je japu ramo. Pohã ñana añoite ñanemonguera. Ha ñande ypykuéra oñepohano pohã ñanáme. Grípe ha pyti'a chiã oñepohano pohã ñanáme avei. Jahechakuaáta upéicharãmohína mávapa añetegua ha mávapa pejapúva. Ha he'i ñandéve ndaha'éiha hína pe pohã ñana añoite ñanemongueraha. Péva ikatu oipytyvõ ja'eháicha, ikatu hag̃uáicha pohã ome'ẽva ñandéve pohãnohára oipytyvõ upévape. Ñande ypykuéra oñepohãno pohã ñanáme, upeichaite, péva ha'ekuéra ha'ekuéra pohã ñanámente okuera. Ha che he'i, grípe ha pyti'a chiã oñepohãno pohã ñanáme avei. Jahechami upéicharamo añetépa? Térãpa japópe he'íva? Añete, ja'e haguéicha grípe ha pytyãchiã ikatu avei omoirũ hína pe pohã oñeme'ẽva ñandéve tasyópe. Ikatu upéicharamo ñaipytyvõ mbarete ijyke rehe umi pohã ñanãme hína. Jehecha jey, ñambojoavy ñe'ẽjoajúgui oikóva ha oje'éva. Jahaiguy pytãme oikóva ha hovýpe oje'éva. A. Ñande ypykuéra pohã ñanánte oipuruva'ekue. A. Ha'ekuéra ikatupyreterei pohã ñana jeporúpe. Che maymáva pe jerére pohã ñanárente voi ojerovia. E ymave ndaipóri voi oñepohano hag̃ua ambue hendáicha. Jahechakuaa upéicharamo hína ãva apytépe, mba'eichaitépa pe ñe'ẽ joajúgui oikóva ha oje'éva, mávapa hína pe oje'éva ha mávapa hína pe oikóva. Ja'ékuri pytãme jaiguihaíta oikóva ha hovýpe oje'éva. Upéicharamo hína oikóva ñande ypykuéra pohã ñanánte oipuruva'ekue. Oje'éva ja'ékuri hovýpe ha'ekuéra ikatupyryaterei pohã ñana jeporúpe. Maymáva pe jerére pohã ñanárente voi ojerovia. Péva oje'éva avei hína. Ymave ndaipóri voi oñepohãno hag̃ua ambue hendáicha. Upéicha ramo A ha E ohechauka ñandéve hína oikóva upévacha rupi ojehaígui pytãme. A ha Che ojehaígui hovývape ohechauka rupi ñandéve oje'éva. Emohu'ã. Nemandu'áke. Ikatuha reho tasyópe, ndepyti'a chi'ãramo, ndehu'úramo, ndejopýramo ndepyti'a, ikatu hag̃uáicha oñepyrũvo nderehe mba'asy, Jari pohanóma. Aníke nde resarái. He'u hag̃ua pohã, pohanohára ome'ẽva ndéve, ha eipytyvõ'imi avei chove pohã ñanáme. Umi pohã ñana iporã ja'u. Péva omoirũ mbarete hína pe pohã ome'ẽva ñandéve ohanohárape. Jaháke tasyópe voimi, ani Ojupi mbarete rire ñanderehe mba'asy. Térã, ñajechaukaséramo hína oĩ porãpa pe ñande rete, jaha va'erã avei tasyópe. Mandu'arã jaguereko jajapo pohãnohára he'íva ha he'iháichaitékena jajapo. Ani ñande jey jaha jajapo jajaposeháichati. Péicharamo, hasy jakuera hag̃ua. Pohã ñana añónte ikatu ndaipu'akái mba'asýre. Péva he'ise hína, Pe pohã ñanáme nde ñande ja'éramo jakuerataha ikatu jajavy'imi hína, ja'u va'erã pohã ome'ẽva ñandéve pohãnohára. Ha katu, pohã ñana ikatu omoirũ upe pohã upévape. Aníkeve nde resaráiti. Ja'úke pohã ome'ẽhaichaite ñandéve pohãnohára. Péicha og̃uahẽ ho'áme ñane mbo'epy, ne mandu'áke, ikatuha reñemorandu mamo reimeha guive, nde rehénte ma oĩ emombarete haguã nde kuaapy. Jajuecha peve.